Барызга да сәлам дуслар. Бүген без Кукмара районының Олы Яз авылына мин авылда калам тапшыруын төшергә дип кайттык һәм бүгенге безнең төп героебыз ул Илнур. Илнур һәм минем беренче сорау, ни өчен авыл?
Ни өчен авыл дигәндә, мин ике уку йортында укыдым, төрле-төрле шәһәрләрдә. Мин ул вакытта ук менә укудан кайткач, квартирада тора алмыйм. Һәрвакытта тренировкада йокларга гына кайтам. Мин андый менә атмосфераны яратмыйм. Авылга кайтасың бит, любой вакыт, кайт кич булсынмы, көндез булсынмы, менә чыгып кына утырасың, кошлар сайрый җәй көне, су акканы ишетелә. Аның атмосферасын аңлатып булмый, аның өчен авылда торырга кирәктер дип уйлыйм. Ул шәһәрдә бит кеше һәрбер кеше каядыр ашыга, кемдер каядыр эшкә ашыга, бүтән проблемасы буенча ашыга. Ә авылда андый юк. Авылда кеше Үтеп барганда туктап исәнләшеп китәләр, теге андый яхшы сөч нәрсә юк, шуңа шуның өчен авылдыр инде. Авылда туып үскәнгәдер. Менә монда синең атлар ничә атың бар? Хәзерге вакытта 12 баш ат бар. Ничек бу идея башыңа килде? Ат карау ни өчен карыйсың? Сөйләп кит әле шуның турында. Ул идея дип, аны әтидән калды инде. Әти миңа бер яшь вакытында беренче атын алган иде. Шуннан соң постепенно-постепенно аңа ияреп йөреп инде, ул әти ветврач булып эшләде. Аңа ярып биреп, шул яратуны үзенең яратуын миңа биреп калдырды инде. Ничә атың бар? 12.
Син аларны ни өчен асырыйсың, нишләтәсең, кая куясың? Алар минем бар сатыга, сата торган атларда бар, үземнең именно ярышларда, вот Казанда ипподромда чаба торганнар, Сабан туйларда чаба торган скаковой атлар бар. Әле бит син Илнур э, атлар гына карау түгел, э, укытучы булып та эшлисең, әйме? Әйе. Ә, Шул өчен. Укытучы булырга бу кечкенәдән килгән хыялыңмы, әллә ялгыш барып эләктеңме, ничек булды? Кечкенәдән килгән хыял минем теге әйтеп тә киттем. Әти ветврач булгач, ветврач буласы килгән бик бик каты. Прям кызыгы юк миңа аны өйрәнергә, белергә, кайчан ничек итеп, кайсы авыртканда ничек итеп лечить итәргә. Кызыгы. Но бер ветврач булгач, ничек тә шулай китте, тугызны бетерә торган вакыт. Кая укырга керәсен дигәч, мин әйттем, мин әйтәм, ветеринарга китәм. Шул вакытта әни әйтте, семьяда бер улга җиткән инде диде. Шуннан соң яшь көрәшкәч, чакырдылар Арча педагогик көллиятенә. Э, шунда укырга кердем. Физкультурный отделениене.
Балалар укытасыңмы син ничә яшьлекләрне? Мәктәптәме син, колледждамы? Мин эшлим Кукмара аграр көллиятендә. Ул безнең янәшәдә генә Авылда өйдән 7 километр эшкә хәтле. Анда бездә укыйлар, 9-ны бетереп килгән студентлар. Студент дип әйтәм инде, балалар. Алар 15 яшьтән шул бетергәндә 4 курста 20 тула, 19 яшьлек балалар булып теге. Җиткән егетләр, кызлар булып чыгып китәләр инде. Нәрсә ашатасыз менә атларга?
Атларның ул бит инде чабышкалар үзләренең

Әкренләп кенә өстенә йә куя башласаң, кайтып өйрәтәсең. И потом кыш буе эшлисең инде, икенче елга июньгә хәтле. Бер тотмыйча. Бар воскресенье. Кеше шикелле инде, воскресенье көнне генә ял итә, калган көнне эшли торган була. Аның үзенең процесс бар инде тренировкасында.
Син Казанда укыйң. Мин Чаллыда укыдым. Ә, Чаллыда укыдым. Әйе.
Чаллыда ике белем алдым да һәм кире инде монда әйләнеп кайттым бит. Менә бу өйне Мына каян үзең төзедеңме? Моны дәүләт булыштымы, ярдәм иттеме? Дәүләт булышмады, моны әти именно менә минем кечкенә чагы, беренче класска кергән вакыт Кайтты да эштән өй салам диде. Нинди өй салам диде. Авылда ике этажлы өйләр юк. Теге мин телевизордан гына күреп инде киноларда гына күреп әйтәм ике этажлы сал. Проект ясап алып кайтты. Әни әйтә, без моны ничек салып бетерербез ди. Ул вакытта әни дә әйтте, колхозда эшләр, ничек салып бетерербез ди. Аллага шөкер, салып бетерделәр. Мин 5 класска күчкәч, без бу өйгә чыктык. Ул вакытта аңарча әбиләр белән тора идем, әби бабай белән. Мгм.
Ә, бүгенге көндә син монда әниең белән Әйе, яшисең, әни белән.
икегез генә. Әйе. Син әле тормышта түгел, өйләнмәгән. Әйе. Ә менә мәсәлән, өйләнгәч, ә, тә шәһәргә күчмичәксеңме? Тормыш иптәшеңне биргә алып кайтачаксыңдыр бит инде. Әйе.
Мин теге любой андый теге кызлар белән вопрос кыз белән дә туганда гөләйтәем авыл турында чөнки мин шәһәрдә тора алмыйм теге кеше әйтә бит я шәһәргә барыйк шәһәрдә эшлик дигән вакытлар да булды даже укып бетергәч теге төрле төрле җиргә эшкә җибәрәләр и безне ка- төрле шәһәрләргә Ансы вакытта да авылны сайладым мин. Эш бармы, юкмы әле вакытта мин теге эш известно түгел кая эшлим, но мин авылны сайладым. Чөнки э, авылда туып үскәч, шәһәрне күз алдына китерәм. Кайсы бер кеше чыга да китә, любой шәһәргә, Казанга китәләр анда. Рәхәттер дип инде теге акча эзләп, Любой җирдә акча эшләп була, үзенә тронны. Юк, бәлки э, кеше теге авылда яши дә, авылдан туеп шәһәргә китә- киткән кешеләр дә бардыр инде. Ә менә акча ягыннан килгәндә, э, син ничек уйлыйсың, шәһәрдә акча күбрәкме, авылдамы, яисә эшләгән кеше өчен теләсә кайда акча табып буламы? Теләсә кайда акча табып буладыр дип, чөнки э, шул ук авылда да эшләп була. Хәзер бит инде авыл дип теге кеше элеккеге әйберне әйтә, авыл бер нәрсә юк, Машина юк теге отта йөрү түгел бит инде ул именно. Һәрбер кешедә хәзер менә любой кешене карасаң да һәрбер өйдә өчәр дүртәр машина. Әйе, менә без күреп торабыз. Монда һәрбер ай саен икешәр машина тора. Һәр һәрбер өйдә 3-4 машина һәм цивилизация хәзер авылда күп. Бөтен возможность эшләнгән, яшьләргә дә шулай. Балалар күпме менә шундый монда укып калган балалар? Укып калган. Күллектә инде. Теге Казанга, Чаллыга китмичә калганнар. Бар, безнең чөнки э, өченче, дүртенче курста алар китәләр практикаларга, төрле организацияләргә, төрле колхозларга. Шуннан соң һәрберсе, һәрбер колхоз күренеп тора бит инде ул әйбәт теге кулы ята торган эшкә, техниканы әйбәт белә торган балаларны сразу уку бетерүгә диплом алган көнне үк диплом защитасында киләләр алар янына. Әйдә киттек миңа эшкә, әйдә Кызыксындыралар үзләренә, хәзер теге төрле авылга кайткан яшьләрнең программалары да бар. Шуның белән кызыгып күп яшьләр калалар авылда. Именно менә безнең колледжны бетергән дип әйтәм мин. Менә бу атларың Германиядән кайткан дисең, име? Әйе.
Аха.
Ничә сумга кайтаралар, ничек кайтаралар аны?
Боларны бу бер яшькә вакытында 420 меңгә кайтты. Моны специально от йөртә торган конёшка дип аталган инде, шуның белән алып кайттылар. Тешләмиме бу? Сыйпап карасын бәрме? Сыйпа, сыйпа. Атлар курыкканны сизәләр ди инде. Мин куркам ич әз генә. Натхай.
Кем исеме? Натхай. Натхай. Бу бәлекәй идеме алып кайтканда? Бер яшьлек иде.
Ага.
Үзең катнашасыңмы ярышларда? Үзем катнашам дип баштарак катнашайым. Хәзер күбрәк көрәшкәч, мин сабантуя көрәшәм. Атлар чабалар инде. Малайлар чаба бүтән. яшәрәкләр, җиңелрәкләр.
Авылда күпме хуҗалык монда? Кеше күп торамы авылыгызда? Авылда кеше шактый, чөнки э, монда алдынгы колхоз безнең, Урал колхозы. Ул республикада өченче урында бара пока. Шуңа кеше китми, эшлиләр. 200 дән артык хуҗалык бар хәзерге вакытта, бу яз авылында гына. Ә, монда ихатагызда сезнең атлардан башка терлек юк шулай бит. Песи бар, эт бар һәм Юк. атлар. Бетте. Сыерлар кар- Юк, юк. асырамыз. Ни өчен? Сыерлар тотайык, үгезләр, сыерлар тотайык, белмим, хәзер нишләптер атка гына күчтем, чөнки мин көне буе эштә, ул сыерларны теге подход та икенче, аларны икенче төрле карарга кирәк, икенче төрле уход кирәк. Ә атларга чөй әйләнгән, алар һәрвакытта ашаулар алдында Шуңа теге эш белән берләштереп булсын өчен ата көче бетте миндә. Укытучы буларак, яшь буын белән аралашучы буларак, син аларда авылга карата мәхәббәтне тәрбиялисеңме? Аларга авыл турында менә ничек бер э, сөйлисеңме? Авылда калыгыз дип үгетлисеңме? Андый сүзләр була, сөйләшеп утырасыңмы ди, барыбер теге кайсы берсе э, по душам теге күңелен ача, менә шулай абый, болай дип инде менә укып бетерә шәһәргә китим икән дип әйтәләр. Һәрхәлдә дә авылда калыгыз дим мин, чөнки үзем дә авылда торгач, теге шәһәрдә әйтәм инде, мин әйтәм, эшләгән кеше авылда да шул 30-40-50 меңен монда да эшли аласыз, мин әйтәм, егетләр. Анда барып, мин әйтәм, Казанга барасыз, анда сезне бер кеше көтеп тормый. Бер кеше сезне җылы ашык, ашау белән йөзә каршы алмаячак, мин әйтәм. Алар теге студент булып укыгач, күбесе кайтып йөри өенә. Иртә белән әти-әнисе ашатып чыгарып җибәрә, кайта, көтеп торалар. Ә теге студент булып икенче шәһәрдә, икенче районда укыгач, ул беләсең бит үзең әзерләп ашагач барыбер теге э, тормышның нәрсә икәнен. Шуңа күбрәк авыл турында әйтәм, авылда калыгыз, монда барып карагыз, эш бит инде вакансияләр күп чыгып тора. Теге карыйсың, менә шундый җирдә кешеләр кирәк монда дип. Эшле э, авылда калыгыз дип теге өндим инде, кайсы кала инде теге Аллаганы кайсы шәһәргә китеп Бер-ике ай эшләп кире авылга кайтып урнашалар, андыйлар да бар. Менә кадр артында әле мин синең әниең белән дә сөйләшеп алдым. Бик зур терәгем һәм монда калгана мин бик шат дип әйтте. Бу дөрестер индеме? Яманламагандыр. Ә, дуслар, без инде сезнең белән Кукмара районының Олы Яз авылына кайткан идек. Бүген безнең төп героебыз ул Илнур. Авыл җанлы, авылда теләп